Хәерле көннәр, мөхтәрәм дуслар. Сез дә минем кебек китап кыштырдатырга яратасызмы? Алайса бу видео нәкъ сезнең өчен. Бу китап краш тапшыруы. Башлыйбыз. Әлеге тапшыруда без сезнең белән татар әдипләренең әсәрләре, бу әсәрләрнең кыскача эчтәлеген белеп узарбыз һәм әсәрдәге геройлар, характерлар, конфликтлар, сюжет сызыгы һәм башка моментлар белән танышып узарбыз. Бүгенге әсәребез Татар әдәбиятының алдынгы рәтендә басып торучы бик популяр Мирхәйдәр Фәйзинең Галиябану пьесасы булыр. Хәлилем, җаныем, мин сине шундый яратам.
Галиябану, сылуым, бәгырем. Ә нәрсә ул анда? Берни түгел.
Күрсәт инде, җаным, әйт инде. Ә син башта әйт, син мине яратасыңмы? Яратмаган кайда? Бәгырем, сылуым, карлыгачым, сандугачым, әйт инде, күрсәт инде. Ярый, бу минем ризалыгым.
Валиябану Нинди матур исем! Ә минем кайбер танышларның балаларына нәкъ Галиябану исеме бирелгән. Бу әлеге вакытта бик сирәк очрый торган хәл. Галиябану әсәре сәхнәгә җыр-музыка алып менә һәм моңгача булмаган жанрга, музыкаль драма жанрына нигез сала. Гомумән алганда, Мирхәйдәр Фәйзи күпкырлы талант. Ул тәрҗемәче дә, публицист та, хикәяче дә, әмма барыннан да бигрәк, ул үзенчәлекле драматург һәм нәкъ менә музыкаль драма жанрын сәхнәгә алып менгән каләм остасы. Инде Галиябану пьесасына килгәндә, автор Казан ягы матурлыкларын, табигатен күреп сокланып, шуннан файдаланып, 1916 елда Сәгадәт бану исемле пьесасын яза башлый. Ул биш пәрдәле була һәм башта Сәгадәт бану дип исемләнә, сәгадәт, бәхет, счастье дигәнне аңлата. Әсәр беренче тапкыр 1917 нче елда Оренбургта сәхнәләштерелә һәм моннан соң аның шөһрәтле сәхнә язмышы башланып китә. Казанда басылган Галиябану пьесасын Мирхәйдәр ага кибет тәрәзәсе аша күреп, моңа чиксез шатлана. Беренче сүз кереш сүз Галимҗан Ибраһимов тарафыннан язылган була. Галимҗан Ибраһимов болай дип яза, Галиябануның бөтенләй яңа хасиятләреннән берсе аның бездә беренче мәртәбә сәхнәгә музыканы, җырны бер иттифакый зәннәт ясап кына түгел, төп матдә итеп, асыл югарылыкка кыйлып кертүедер. Безнең телгә тәрҗемә иткәндә, ул бу әсәргә респект белдергән. Ахыр чиктә пьесаның исеме Галиябануга үзгәртелә, пьеса дүрт күренештән тора. әсәрне тиз уку техникасы белән укыганда ярты сәгатьтә тиз укысагыз бер сәгатьтә салмак кына укысагыз сәгать ярымда җырылый җырылый укысагыз ике сәгатьтә укып чыга аласыз ә хәзер кыскача эчтәлек Кыскача гына сөйләп булырмы икән, әйдәгез, тырышып карыйк. Сюжетка һәм персонажларга килгәндә, безнең э, Галиябану исемле авыл сылуы бар. Ул 17 яшьтәге матур кыз. Галиябану әти-әнисе белән яши, әтисенең исеме Бәдри, Әнисенең исеме Галимә Бану. Бану дип кенә кыскартып язам. Галия Бану 13 яшеннән инде Хәлил исемле егетне яратып йөри. Алар бер-берсен яратышалар. Хәлил ярлы авыл егете. Шулай ук Галиябануны яратучы тагын бер зат бар, ул да булса Исмәгыйль. Исмәгыйль исә егерме биш яшьтәге авыл кулагы, бай егет. Бу мәхәббәт өчпочмагына килгәндә исә Хәлил авыл ярлы авыл егете булуына карамастан, алар Галия бану белән эчкерсез мәхәббәт белән бер-берсен яратышалар. Исмәгыйль исә авылдагы иң матур кыз булган Галия бануны үзенә максат итеп Алырга телим, монда мәхәббәт сүз турында сүз бармый, ул тик үз максатына ирешергә тели. Хәлил белән Исмәгыйль арасында көндәшлек һәм ярыш башлана. Ә хәзер төп эчтәлеккә күчик. Шул ук мәхәббәт сандугачлары Галия Бану һәм Хәлил турында Сезгә бәян кылырга, сөйләргә телим. Алар бер-берсен яратышалар инде күптәннән һәм яратулары аларның эчкерсез сандугачлар кебек сайрашалар, яратышалар, җырлашалар һәм аларның мәхәббәтләре шул кадәр җитди, шул кадәр самими һәм көчле, хәтта мәхәббәтләренең җитдилеген аңлатып, Алар никах укытырга телиләр һәм шул никах теләге белән, никах теләге белән э, җибәрәләр бер персонажны әти әниләре янына. Искедән э, шундый персонаж булган. Бу исә э, димче карчык Галиябануның әти-әнисе янына килеп, яшьләрнең теләкләрен сөйли. Ләкин сөйләгәндә ул алар яшьнең, егетнең исемен әйтми, ниндидер ноунейм турында сөйли. Әти-әнисе, әлбәттә, каршы түгелләр, бирергә әзер. Диләр һәм шулай итеп таралышалар. Бер яктан бу ноунейм Хәлил дип белүче авыл халкы бар, икенче яктан Исмәгыйль дип уйлаучылар бар. Яучы килде, әти-әни сөенде, Исмәгыйль көенде, тиздән туй булырга тиеш. Тик Исмәгыйль моңа риза түгел, шуңа күрә. Галиябануның әтисе-әнисе янына Исмәгыйль килеп, Аларга бай булгач нәрсә тәкъдим итә? Бик күп акча тәкъдим итә, дөресрәге 1000 сум тәкъдим итә. Ә моңа кадәр әтисе 150 сум турында хыялланган инде, монда берничә тапкыр күбрәк акча биргәнгә, әтисе кызны бирергә риза. Юк, бирергә риза түгел. Ул аны сатырга риза булып чыга. Тик Галиябану э, ризалашмый, бу хәлгә ул риза түгел. Ләкин алдан алы Галиябану һәм Хәлилнең планнары бар иде. Планнары бик гади, отларга утырып, качып китмәкчеләр иде. Ләкин Исмәгыйль дә Акылсыз булса да, ул җүләр түгел. Бу хәлне булдырмас өчен Исмәгыйль кич белән килеп, саклап тора Галиябануның өе янында һәм Исмәгыйль максатын тормышка ашыру өчен килгән вакытта Исмәгыйль үзе генә түгел, кулында бар иде аның револьверы. Бу кичне револьвер Тавышы ишетелә. Һәм бер гәүдә җиргә ята. Һәм бу кеше безнең Хәлил була. Хәлил җирдә үз ДНКсын һәм ялгыз Галиябануны калдыра. Кызганычка, сөйгән ярлар кавыша алмадылар һәм Галиябану ялгыз калды. Шуның белән эчтәлек тәмам. Әсәрдәге проблематикага килгәндә, э, күзгә бәрелеп торучы берничә матдә бар. Беренчесе исә ул социаль тигезсезлек, чөнки бай кеше һәрвакыт акчалы кеше, һәрвакыт өстен булып чыга. Бәдри үз кызын, үзе яраткан бәгырь җимешен, җан иясен товар буларак сатырга тели. Барысы да кесә калынайту һәм акчага җанын саткан кешеләр өчен безнең нәкъ менә бу әсәр пьеса трагик формасын трагик формада төгәлләнә. Кыскача әйткәндә, менә шулай. Ә хәзер нәтиҗәләр. Әсәр миңа шәхсән үземә бик ошады, чөнки ул матур, татар телендә язылган. Әсәрдә Галиябануның әти-әнисе матур ярату сүзләрен кулланалар. Мәсәлән, чүпрәк, баш чыбык, баш сакаллы, сабый, сан, ти кебек ярату сүзләрен кулланып, әсәрне тагын да кызыклы һәм матур ясыйлар. Ә әлеге вакытта парлар мәхәббәтләрен шундый сүзләр белән белдерәләр микән? Икенчесе. Әсәр кызыклы әйтемнәргә бай. Мәсәлән, аяк юрганнан бераз чыкса да ярый, ягъни булганнан яхшырак, бераз кабартыбрак яшәсәк тә ярый дигән сүз кулланыла. Хәзерге вакытта кайбер кешеләр нәкъ менә шушы принцип белән яшиләр дә инде.

Рэп форматында тәкъдим итә алалар, шул рәвешле кызыклы форматта балалар арасында ярышлар уздырырга да мөмкин. Мин дә яздырып карадым, сез дә тыңлагыз, йоу. Тешек манаралары, манара оралары, әйтер әле, түтер әле, замана балалар. Тешек манаралары, манара оралары, әйтер әле, түтер әле, замана балалар.
Шулай ук бу әсәрдә мин Собака лает, караван идет әйтеменең татарча вариантын таптым. Ул болай яңгырый, Эт өрер, бүре йөрер. Бишенчесе авторның искәртмәләре. Менә шундый җырларга шушы көйләр отышлы булыр, ә такмакларга исә шундый бию көйләре файдалы туры килер дип автор күрсәтә. Мин бу әсәрне бик яратып укыдым, чөнки беренчедән ул бик матур татар телендә язылган, икенчедән китап яратмаучылар өчен менә дигән әсәр бер утырганда укып чыга аласың. Ләкин э, фаҗигале катарсис белән тәмамлануы миңа ошап бетмәде, ләкин ләкин ләкин ул була торган тормыштагы була торган хәл ләкин әсәр э, реаль чынбарлыкны безгә күрсәтә мондый хаталарны булдырмас өчен яшьләргә үз хаталарын аңлар өчен Өлкәннәргә укырга киңәш итәм. Әсәрдән төп нәтиҗә. Яучы килгәндә исемләп сөйләшегез. Бүгенгә шулар, ә мин киттем, киләсе китап краш тапшыруына әзерләнергә. Китаплар буенча тәкъдимнәрегез булса, комментарийлар калдырыгыз. Галиев аны сылуым иркәм, ник җаваплар бирмисең?